fel llawer i sgwennwr, uh, fe'n licio cofnodi syniadau pen maen nhw'n taro mewn llyfr bach yn debyg i hwn. Felly, oherwydd llyfrau fel hyn dwi 'di hel dros y blynyddoedd, fedra i fod yn eitha manwl ynglŷn â pryd y cychwynnodd y gerdd arbennig yma. O'n i yma ar yr unfed ar ddeg o Fai, 1999. Yn fy ngwaith bob dydd, dwi fel arfer yn sefyll yr ochr yna i'r camera yn gwneud cyfarwyddo rhaglenni dogfen. ac ar y diwrnod arbennig yma oeddwn i yma ym Mlaenau'r Cymoedd yn chwilio am ddelweddau i gyfleu naws yr ardal arbennig yma. Oedd y dyn camera di mynd i ffwr i wneud rhyw luniau ac oedd fina yn uh, sefyll yn hyn, yn y fynwent, yn disgwyl iddo ddod nôl a dechrau sylweddoli gymaint o'r arysgrifa yn y fynwent hon sydd yn Gymraeg. A do'n i wedi disgwyl hynny. yn yr ardal arbennig yma, sydd yn ardal lle mae'r Saesneg mae'n siŵr yn dominyddu erbyn hyn. Ac roedd hi'n fis Mai. Mae'r uh, tyfiant yn y fynwent yma heddiw yn, yn reit wyrdd ac yn reit ir, ond allwch chi ddychmygu yn ganol uh, mis Mai, oedd hi hyd yn oed yn fwy uh, yn frasach o lawer lly. Ac yna nifer o ddail tafol, da ni'n weld nhw'n fach yn fan hyn, Ar y diwrnod arbennig yma, oedden nhw'n chwifio yn y gwynt fatha rhyw platiau cinio, oedden nhw mor fawr o hynny. Felly, dyma gweld bod yna rhywbeth fymryn yn sorial yn y lle ac edrych tu hwnt i'r cerig beddi wedyn a gweld mae yng nghapel Carmel oedden ni a bod hwnnw di cau. O, hold on, medda fi. Mae yna gwpled, mae yna gwpled potensial yn fanna. Capel Carmel wedi cau. A wedyn dyma feddwl, o, yn, ddi, yn ddiar wybod i fi fy hun, o, o'n i wedi gwneud rhyw lein o gynghanedd y sain. Oce, okay, sut fedra i weithio, sut fedra i datblygu hwnna ymhellach? Wel, beth sy'n nodi hefo cau? Wel, y peth amlwg o'n, o'n cwmpas ni ydy'r beddau. Be fysa'n uh, be fysa medru ata beddau? Uh, boddi oedd y gair cyntaf ddoth i'n meddwl i. Ond, er fysa rhywun yn meddwl bod bedda yn gallu boddi, wel dyma wneud i fi feddwl wedyn, wel ym mha fodd gallai rhywun dadla neu creu rhywbeth o gwmpas y ddelwedd yma o bedda yn boddi. A fel yn digwydd bod, oedd y bedda fel tai yn nofio yn y tyfiant yma. Y glaswell yn hirach nag ydy hi heddiw, gan greu'r argraff bod y cerig bron iawn yn symud. A dyna y paradocs sy'n cael ei gyflwyno ar ddiwedd y pennill cyntaf. Rhwng ynysoedd y cerrig llonydd, tonnau a emrallt yn addo storom rhwng ynysoedd y cerrig llonydd a chwifio'n fyw mae meini'r meirw. Felly mae gychwynnodd bethau uh, hefo'r y profiad sylfaenol o sylwi ar lwydni y cerrig beddi hefo'r Gymraeg, fel petai yn perthyn i oes a fu, yr y tyfiant bras 'ma yn y fynwent yn yn arwydd bod bywyd yn parhau, y capal oedd wedi cau, ac yna mae'r trobwynt yn y gerdd. Tu cefn i'r capal, Mae 'na ddestri, er bod y capel wedi cau, oedd y festri yn amlwg dal ar waith, a tra ni yna yn myfyrio, nath rhyw ddosbarth meithrin dod allan uh, o'r o gefn y capel, a wedyn yn sydyn reit, oedd yna oedd na blant a coaches a Wellingtons a ponchos deglo oedd yn ffasiynol yn y cyfnod yna, yn sbydu heibio i fi, a hyn i gyd yn cael ei gyfnodi. Wel, ie, yeah, dyna illa plannu'r syniad, tydi pethau dyn ni'n gweld ddim yr hyn dyn ni'n tybio iddyn nhw fod, lli. A dyna, wrth gwrs, uh, dyna lle mae'r gerdd yn mynd yn y pen draw. Dyna di casgla, dyna di paradox y gerdd, bod ni'n erbyn y diwedd yn gweld, o, oh, ni di meddwl, o, oh, mae'r ma iaith wedi marw, mae'n perthyn i'r cerig llwyd, ond mewn gwirionedd, na, mae'n fyw yn yr ardal yma, mae'r iaith yn tyfu. Felly dyna'r Paradox na, 'da ni'n rei sâl iawn yma yng Nghymru am ymdrybaeddu yn ein pesimistiaeth ynglŷn â dyfodol yr iaith, ac o'n i 'di syrthio'r union trap yna trwy weld, o, dyma fi yn Carmel yn Mlaenau'r Cymoedd ac mae'r iaith yn cilio yma, sbiwch, mae mond yn perthyn i'r cerrig llwydion, och a gwae, cen i, yn gen i gyd, angerdd, angof, ganrif a hanner yn ôl, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A wedyn, bwmp, na! Ges i, ges i ngorfodi gan ddyfodiad y plant i sylweddoli naci, dyma'r dyfodol, mae'r iaith dal yn fyw. A dyna'r paradox sydd yn y ddwy linell ola. Uh, mae'r mae uh, mae meirw a'r heniaeth yn bwydo'r tir, ond mae'r iaith yn wyrdd. Fel y fynwent i'r. Mae'r mae'r syniad o heniaith, mae'n, mae'n, da ni'n licio defnyddio'r gair yma de, mae'n, uh, mae'n cyfleu anwyldeb o'r hen gradur, uh, yr hen un bach, ond hefyd, wrth gwrs, yn llythrenol, mae'n gallu golygu rhywbeth sydd ddim yn newydd. Ac os, os rhywbeth yn hen, os oes gen i heniaith, mae'n awgrymu, all right, felly mae rhaid bod yna iaith newydd rywle, ac wrth gwrs, yr awgrym falle oedd i fewn i'r defnydd yma o'r hen iaith, ie, wrth gwrs, mae'r Saesneg felly ydy'r iaith newydd, naci y Gymraeg ydy'r iaith newydd, a dyna o'n i'n ceisio i gyfleu yn y gerdd hon. Yn yr ail bennill wedyn, mae pethau, mae'r mae mynegiant ychydig yn fwy moel. Uh, yma mae'r Gymraeg yn llwyd, yn gen i gyd, angerdd angof ganrif a hanner nôl yn naddion ar y meini sy'n nofio fel cyrcs ar gerrynt y gwyrddni 'lly. So 'dyn ni'n dod nôl at y syniad uh, cychwynnol 'ma 'lly bod y cerig 'ma'n medru symud fatha, fatha circs, fatha uh, sawl corcyn yn nofio ar wyneb y dŵr. Yn y pennill nesaf, mae'r gerdd yn mynd â ni at y capel ei hun. Wel, os ydych chi'n edrych tu ôl i fi, dyw ddim yn amhosib i ddechmygu ffenestri Carmel yn rhythu. Mae'n ma bron yn edrych fatha rhyw dwy uh, soced mewn penglog. Ac os dach chi'n edrach yn fanna dach chi'n gweld wrth gwrs bod un o'r cwareli gwydyr wedi torri ac wrth gwrs llygid briw yn llawn brain. Wel, da ni'n gallu clywed yr adar yn canu o'n cwmpas ni. Mae'n siŵr bod fi wedi clywed crauc y frân a di dychmygu os oedd yna ffenast di torri, os oedd brain di medru meddiannu'r capel yn lle bod yr addolwyr yn mynd yna fel oedd pan oedd y lle ar, ar waith. Lle. bod y brain yma bellach, a heini yn denu ragor o frain atyn nhw, yn nythfa gwatwarwyr, yn hynny o beth mae siŵr gen i yn tyrchu o'r, uh, or is ymwybod, o'r is ymwybod yw hen atgof am gorau dysgu adnod salm un sydd yn deitha chi peidio rodio, peidio cerdded hefo pobl aniwiol a peidio, peidiwch yn mynd i eistedd yn eisteddfa'r gwatwarwyr. A wel, wrth gwrs, dydy Bran ddim yn gallu eistedd, ond mi fedar nythu, so dyma stumio hwnna yn nytha'r gwatwarwyr. A dyna ni wedyn yn dod at ddiwedd y gerdd sy'n ceisio uh, clymu yr holl baradocsa dyn ni wedi bod yn ei trafod a'i gwyntyllu yn ystod y gerdd ynghyd. Sef, mae'r meirwr heniaeth yn bwydo'r tir, wel, ydyn, hynny yw, mae'n ma yna ffaith fywydegol. Mae ffaith diwylliannol hefyd. Mae diwylliant yn dibynnu ar yr hyn sydd wedi mynd o'i flaen o. Ond wrth gwrs, mae'n gorau tyfu. Mae e dal yn ir, mae dal yn wyrdd. Mae'r iaith dal yn wyrdd ac yn fyw. Ac er nad oes yna ysgol feithrin rhagor Yn y festri tu ôl i Gapel Carmel, ryw bedair milltir o fan hyn, mae yna gylch meithrin ffyniannus sy'n codi cenhedlaeth newydd o siaradwyr ar gyfer y fro hon fydd yn dwyn yr iaith ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Mae Capel Carmel wedi cau, a boddi mae y beddau mewn môr o ddail tafol. Tonna emrallt sy'n addo storom rhwng ynysoedd y cerrig llonydd a chwifio'n fyw mae meini'r meirw. Yma mae'r Gymraeg yn llwyd. yn gen i gyd. Angerdd, angof, ganrif a hanner yn ôl y naddion ar y meini sy'n nofio fel cyrcs ar gerrynt y gwyrddni. Rhythu drostynt mae ffenestri Carmel. Llygid briw, yn llawn brain, mewn siwtiau syber yn gwadd brain eraill at nythfa'r gwatwarwyr, a'u crawcian yn darogan glaw. Yna'n ddisymwth daw'r storom i'm hysgwyd o'm sentimentaleiddio. Tu ôl i'r penglog rhwth o gapel, mae festri'r cefn dal ar waith, ac mae'i ddrws yn clepio'n gorad gan chwythu coaches a Wellingtons yn gawod o liw rhwng meini'r meirw. Mae'n bwrw'n gynt ac yn gynt, ond deuant o hyd yn bonsios deiglo, i traed bach yn Darana ei lleisiau'n diasbedain rhwng y beddau a'i Cymraeg ysgol feithrin fel mellt yn y llwydwyll.
Mae'r meirw a'r heniaith yn bwydo'r tir, ac mae'r iaith yn wyrdd fel y fynwent i'r.
Yn y gerdd yma, fel cradur gobeithiol, dwi'n trio neud datganiad o blaid yr iaith. M'eisiau ni fod yn obeithiol yn i chylchu, yn fwy na hynny, m'eisiau ni fod yn gwbl hyderus wrth i ni gerdded ymlaen tua'r dyfodol.